eh, basa randapuwa idiki diki nderekukuchingamidza ine mufaro eh, to our district offices here eh, ndikuti tichaita workshop yedu mumufaro but we are going to move with speed ndakanzwa vana mai eh, eh, zimbiti vachitaura kuti tiri kuda kuti tiite workshop just two weeks ago ungatipiwo boardroom iri ndikati haa boardroom is always available for you

wari very effective on the ground dai kana pamakadaro then we, we register kuti the community of seke is being assisted and it will, shall be assisted time in future saka ndodavira kuti program yedu eh, haisiri so tense haisiri so so so iri flexible but depending kuti wachataura wacho wari kuita andipeki zvinhu zvakawanda zvakadii but it's a very short one its pencil kuti inofanira kupera kuma 12 30 eh, but kana package iripo let's have it offloaded eh, then tozopinda muwanhu eh, pafield apa tichita basa ticharamba tichipawo mareports ekuti no you are, you are, you are a better organization in the district eh, eh and, uh, and uh, i request you kuti tikana takuenda kumaelections

There is a young guy ari ku Belvedere. Mwana wangu aida kuita counselor. Iye achida kuita MP but akavhiringidzwa pamusoro apo. Mwana wangu ndobva aita step down. Ndobva ati yochipinda for counselor. Ndobva adi ndobva awina ma primary. Ma Karad eh, vani ma ma, ma Indians esari ku Belvedere kune ma Muslim esari ku kuti ngakuya kuzoregister. Wangwasa kuregister.

inowanikwa ma different countries but iri muno so we are blessed in a way so tinodavira kuti kana nemi vana kumunevhere eh, zvinhu zvasununguka kudai izvo through ed andiva madonors they will come with money mm. and give, eh, and give to, to, to, to, to, to non government organizations kuti waite mabasa anditika because of is doing eh, business ne environment iri, iri, iri, iri very inviting

Makadii vabereki? Tina Amanda Mugwambi, Environment and Resident Officer, Seke. Tina Hida Chikami, Environment and Resident Officer, Buyera. Tina uh, Project Assistant

Baba vamuchena tangu vati kumeeting asi dai vanga vari mai muchena aimbotarisa kuti vana vadini vaita sei vazodai but kuna baba kuri easy saka uchaona kuti kusamuvha muvha kwamai vachibva pamba kunoatenda meeting kunodii vanoguma vachingoziva news dzepachibhorani saka information kuna ana mai in most cases Inoita shoma in as much as vane capacity to produce, capacity to do zvinhu zvakakura but vanoleka information about it. Saka muchaona kuti kana taakuma entrepreneurs taakuti isusu ngavawane as much as in, much information as they can kuti vadevelop. Vana baba newspaper munobata Mai kuti vabate newspaper vari kunyo- vari kusukira ndiro vari kubika vari kudii wotoona sekuti uri kutambisa nguva imi muri kutowana information yakawanda kwanzi kumaguta kuri kupiwa vanhu mbeu imatoiwana muchibva nechokubhawa mai havasati vaiwana saka to us it is also a critical area where we say we need to disseminate information to set up savings club for low income persons and to, eh, to extend loans to savings, group, uh, eh, to savings clubs for viable self-help projects on such uh, terms and conditions that may be prescribed from time to time by the foundation. Um, I think mari ingashayikwa kudhenge as we talk now. Asi kunana mai vari kuseva kana kuti kunesu tiri ma clubs okusevirana mari mari tichiri kuiwana hapana two ways about it tinotoziva kuti mikando haina kufa pakafa zvimwe zvose zvimwe zvitori zvakavharwa nenyaya yeekonomi asi mikando yedu tiri kuramba tichikondinya nayo ndo iri kuindisa vamwe vana kuchikoro ndo iri kumutsa mamabhizinesi anga akudoma saka isusu its also in one of our objectives to provide consultative and advisory services to persons who have established self help

kuti ah tauya kuti mudhiti nezvinhu zvedu zvakati zvakati there is a level of trust yataanayo isuwo tiri koko tinovimba kuti tikainda pana da tikaenda paministry of women affairs ndofunga basa redu rinoendeka tikaenda tikanotora macounselors edu tose tikafamba nemaministries edu zvinoita saka that level of um, eh, organization is also

takaona kusungudzika kwemadzimai zvikuiwa nakodheta kuti mari kumabhengi kune musho isusu kudzimba tina mari yemapepa so ni nditori mumwe homwe yevamwe unototi ukati kuti ndine mari yakadai so naitsvaga mari paikukaisha chinhu chinobetika die tine mari mudzimba dzekukanda zvatinochengeta toseva january to june so june munoagona mutsvaga mundiwa ndine mari tikugovana june 19 saka saka patee takuda kusvikamadzoka maita iwe mene ngadai muchii kudowa rume taitokwere to hapana murume pamagroups edu saka so papa kata ane mwedzi mumwe chete kana kuti miviri yada unogovana vanhu vanenge vangodzosera chete vakutya kutora saka homwe inenge ya ichingofutunuka ende tatomisa mainterest kuti hatichaisa mainterest hatichatoda kuti munhu atore mari saka mukaona vanhu atigovana mari munoshaya kuti munomu mukunetsa mari here kana kuti kune izvi zvichichikuite saka tikutendai sechidevhu nyaya yemasense kungoti mukando chete kungoti mukande iwoyo chete kuvarume vavatako pamari dzemabhasi ndozvandakatoona zvizhinji zvacho because ini homwe yangu haimboserera because mwana anenge ane mukando two three saka kuwadi three hakune zvakanaka mumagadheni vanhu vazhinji vakungoti haachagona ah, kuregera gadheni ndokabusiness kake kemaseka handiti medu muwadi three because akaregera handiti akutoshaya kuzokanda musi wemande nemusi wechipiri saka ndogona kuti ndakanyere wadi three
kune magroups 127 ndikunga dee yawamuziva kuti kwedu wakambosvika ndikuye magadheni kana kugadheni kwako wakambosvika pari chipapu sezvaapa madzimai awandudzi abva paurombo vachisiri varombo sterek vakutooramba vachingoziva ukaenda monday tuesday kusvika friday madzimai anenge achiseva kana mukakwanisa kusvika pane gurupu ririko rinoseva kupera kumwedzi vega vega ezvine zvane 500 mari yari kutoseva vatoungaridza iri keshi kana muchida kuyambiswa 8 chete mune muripo munomborasikira pamuruvuyo toti panyaya yemadzimai achisina mishoni vakunge vachienda kumaclubs havachange vachingorwonda nababa vakungoziva kuti tine tichingoti nguva yedu ikakwana takuenda kunozvisevhera chi mari dzedu tichiona madzimai akwanisa kuchengesera zvipfuyo zvavo vachizvinyoresa muzita ravo haachangomirira kuti aiwa ichi ndechababa kanzve amai vato nechipiro chanongoti ichi ndechangu ichi
makadiko vabereki inini ndinoitwa rose mary majonga kana kuti amai mashinda ndobva paward six eh, ndofunga kuward six tine maclubs anosvika 103 but mamembers acho in 997 zvichikonzerwa nekuti kune mamwe maclubs anenge ari ma asina kusvika ma10 10 saka isina kusvika pa 1003 eh, ndofunga zviri kuitwa kuward 6 zvakati wandei ndofunga mokungoona kuchena kwandakaita eshdf andi muri kuona ndakadhaya takadhaya machira ndokusoona chii ndokusona hembe zviri kuitwa kuward 6 zvichibva kushdf then kwedu kuti akapiwa mushini wedovi pamushini wedovi uriko havana vanhu havana kungogara vari kushandisa mushini iwoyo zvekuti vakatowanawo basa rekuita vari kutengesa dovi zvakanyanyisa nekuti nzungu vakadzikowa zvakanyanyisa uyezve patakatanga purogiramu yeebdp e, takambenge tichitenga madhishi madhishi ekuwachira mapurasitiki zvimudziyo zvemumba saka yakauya yakativandudza takaona kuti i dzimba dzingazitadza kufema takukwanisawo kutenga mombe ndofunga ana diyei vakambosvika kwedu ka ehe izvozvi kutori nedzimwe mbiri dzavapedyo noda kubereka pamombe idzo dziya asi hatisatamira tikuramba tichingoita sei tichingokontinya mbudzi tave nembudzi zvakafanana neni kana mukasvikawo pamba pangu ih handichatombogoni kutaura kuti ndauda danazvo pasaka peprogramu hongu ndiri fasilitete asi ndinototenda program yeevdp nekuti payakangouyo ndakakwanisa kusimuka nekuti vanhu kuti vazogona kudzidza vari kunze uko vanenge vaono ivo kuti zviri kuita se zviri kukubatsira here nekuti kana vangonoti ini hazvinawo zvazviri kundibatsira munoziva anoti yo ko zviri kubatsira ivo varidzi vazvo zvisiri kuita se asi nendinawo yekuti isusu inini wacho zvikuratidza kuti ndatopa mberi saka vanhu vakutokopawo kubva kunani ini ndakakopawo kubva kuchief kuSHDF ndozviri kuitika koitawo kune potry production vari kuchengeta nguva yese tambe ichiita zvemabroiler chichisaka izvozvo vanhu vakuita zvemaroad runners ndoakuitwa kuwadi six ndofunga takaita program yatakaita this time yekuchengetedza mashanga hatakaita takarima takaona kuti isusu takasemadzimai e, pane dzimwe nguva dzinozonetsa kuti zvipfuyo zvedu zvinogona kuzoshaya kuzoshaya chikafu saka takangoti madzimai ngatiite purogiramu yekuchengetedza mashanga titorine takatopaila mashanga izvozvi pamba nepamba takapaila mashanga zvichisimudzira futi madzimai nekuti pane nguva yekuti zvinhu kana zvichinge zvakunetsa katogona tongoudza munhu kuti ah, ini nhasi ka mari yesa kuti ndinge ndisina nhasi kana kuti yekumukana uya ndiri kuyererawo mashanga ipapa uenda unopa mombe dzako notonga usina kurongeka indakarongeka wotondipawo dhora ndakutonoka ndakupi kutsvaga mari kwatiri kuita kuitira kuti mikando yedu iite sei nekuti vanhu vepawadhi six apa vanenge vakaratidza kuchangamuka seinfacilitator vacho tobva tabva ipapo pane program zvakare yakabuya takaona kuti iri kutibatsira mati 6 miti yekuwati 6 yakanga yapera zvakanyanyisa zvichikonzeresa kuzochinja kwewedha unoziva kuti miti ikanyanyotemwa temwa mvura chainogona kusanatsonaya zvakanaka saka takati aiwa ngatavoideka zvinhu izvozvo takabva tatanga purogiramu yekutengerana magazi stof saka pari zvino zvitane magazi stof ndakatotengo yangu ndane gazi stof yangu four plate yangu ndatenga
Pano yepasenda masekera. Rega nditsanangure kuti ndine magroups anokwana kuita 132 kuna kuti 1340 20 pamagroups apa tiri kushanda zvakanaka chose ndofunga rwendo runoti atine vaenzi vakauya vakaona kuti a ah, paya pasenda paya pari kushandwa Takava nenguva yakanakisa kwazvo. Takaenda kugarden kwaMabig Donuts nevaenzi vedu vakanouya vakabva vamwe kuMozambique, vamwe kuMalawi vachinoona kuti program iri kumbofamba sei masesha. Ndofunga DA makazokundikana kuti musvike. Ah, inguva yakanga yakaropafadzwa zvizhinji. Mai vanoshanda ivavo veduwe. Ukaona mai vanoendesa through neebdp yakauya iyi vakaziva kuti pane zvimwe zvinhu zvinoda kuitwa musvinurai vari kutoivaka uyezve mota dzakangoonekwa dziripo dzakamira vane mota dzavakatenga through garden kurima chaiko kurima ivhu chairo iri rine mari harisi rokutamba uyezve takakurudzirana kuti isusu muwadhi medu kuti tisumuke tese semamembers Tinoita atinoti mastudy cycle anoitwa pagrupu roga roga. Tinenge tichidzidzisana, tinosumudzirana kuti achidzidzisane pamushando wemaoko. Iwe kana pane chaunenge usingazivi uchanzwawo kune mumwe kuti anokubatsira sei. Ingaa mishonga yehuku, kungaa kuchengeta tsuro, kungaa kudi. Patinenge tiri kumaclubs kuya tichiita iwo watinoti mukando uyu, tinodzidzisana zvakanaka zvakawanda zvekuti madzimai abudirira uyezve tava madzimai akuverengwa vemhando yepamusoro ukaenda pavanoseva hauzoida kuti imari asi iyo ichishaikwa kumabhingu musi uno ndakaenda kubhengi nezuro ndikanopiwa ma5 cents asi tikaenda kumukando vedu eka unoshaya kuti mari iri kubhedha mudzimai akuziva bhajeti yake haachangotambi nemari macash flow tinovadzidzisa zvese izvo vakutozviziva zvototi mukatoenda pavanenge vachiseva kuti munogozvifambisa sei veduwe mukavhura mabhuku avo aiwa munogutsikana madzimai vava vemhando yepamusoro saka tiri kutenda zvikuru shdf makaunza purogiramu yeebdp yakatisimudzira zvakanyanya zvekuti patinosheya mukauya vana da aiwa munogutsikana mari zvayo oh. aiwa tiri kugona basa riri kuitwa mumaruva madzimai vakuziva zvavakuita mm. hatisisina madzimai vaya vechidiki vachaiti zvimwe kunouya chemberi kana kuti madzimai echidiki ndovaa pamberi vakuziva zvavakuita mufungi mm. anotopawo baba mari yeko kutotengerawo baba sutu ko vana vezvikoro zvavo kubhadharirwa muzvikoro mm. uniform emwana eh, anenge akachena kuburikidza naamai vari kuziva zvavari kuita kumukando tinodzidzisana zvakanaka mufunge purogiramu yeye tiri kuifarira zvakanyanya ndozvatiri kuita maseki Ende zve tinoitisa ma technical skills matie ndaya ama, amareva iko zvino takuruka ma handbag ema beads ma necklaces takudzidzisana avocado coffee atichanguti toti zvatinorima zvinoshanda zvakare avocado coffee mhodzi dzema avocado atinenge takaisa maochadi chaiwo homemade soup yedu atichangorasa kuti hazvi tinorasa zvataitarima manhanga anoshata yakanoti ndaenda Kunhingi kumarket ndadzoka nemuri wangu tiri kufusha zvakare tichiita inonzi food processing yedu yatinenge tichiita atichangotambi nezvinhu pamunaya paya munoona takadisplaya inga munotisiyira mari zvakare muchitenga murimi saka tave mhando yepamusoro maseke tinotenda ah, kana kuri kuward four ah, ndofunga ndichatsanangura zvishoma zvimwe ndichitotadza kuzvitsanangura Kana iriyo inonzi mikando ward 4 ndo kune inonzi mikando magroups andinawo inini ward 4 ndine 152 groups ndo kune chamangwiza chacho chemagroup ndo kune akadarika iyoyo ese mamuno maseke ne 1520 magroups edu iwaya aya ndikuti ndichiwa chokwadi zvinhu pamberi pokuya kutaura zvechokwadi chokwadi kune vanonzi varimi what for what for kune magroups vazhinji ndingati hatikezvo ndingatore nhamba yevanhu vacho vakawandisa asi ndokwanisa kutora vashoma shoma tinana mai samkange eh, vakakwanisa kuzobvisa dzimba dzeuswa pamusha pavo hapasisina kana imwe chete yeuswa pamusha pavo pane dzemarata vakakwanisa kutenga motikari negadheni vane gadheni rinomukurumbira vane gadheni rinoti kana mukasvikapo Ndiye muchazosvikawo kuward four mugosvika pamusha ipapa ndiri kutaura pa mugoona gadheni ravo hamuzombotaura zvekuti kuminda chete chete kure kumaseke mane minda maseke mune vanhu vari kutori kuminda vari kurima zvekuti mukasvika pagadheni ravo munoti ah, zvasiyanei nevari kuma a two nesu tiri mumakomanya umomo mokuti padi nzvimbo diki kuti titoshaya kuti dai zvaibvira diyei matisumudza matisa kuminda nekuti mukaona minda yedu iri kugwa munoona kuti tiri kupedzerwa nguva tiri patuminda tuya tudukuduku kune garden nekuti anoti hatina january to december tinenge tichingori pagardening market pachikwana ward four Hakuna zuva rekuti mukaenda pachikwana zvechokwadi munosvikoona kuti hakushaiko munhu wokuward four ari mumaketi achitengesa zvisinei hazvo kuti tinezenge tichitengeserwa nedzimwe mari dzakadaro asi nekuda hdf vakambozamawo pane mamwe maprojects akaita seekurima huku mabrailas chichi kutsvagira mamaketi zvekuti tinokwanisa kumbotova mumwe wakaona huku dzakawandisa ma 300 ndoanodiwa kumamaketi ehuku dzemutown uku vakambotengesa kune inoitwa kelis kelis yaitongoti inoda huku dzinobvira pa300 and above asi wat four tine madzimai ana mai mbesa vana mai samukange vana mai mhondera vakakwanisa kuendesa huku dzavo kukelis dzichitorwawo nemari iyoyo mari inenge iri nani because vaipiwa iri yakabatana inozosiyana nekutengesa brera one one saka takaona izvi zvakatinakira zvizhinji plus kuwat four nindowanzoti ndinodada nakansela vangu vamuchena Because ma workshops ati ese ataita dzidzisa vana tinenge tiri tese vanenge vachitozviona kuti a SHDF iri kuita zvinhu zvinenge zvine mukurumbira uyezve mikando chaimo chaimo tinowanzodaidzawo vamwe vakuru titi huyai muone mikando huyai mune zvatiri kuita every six months tinogovana mikando kuwatro june wega wega izvozvi izvi dzimwe dzino vazhinji vakazoti aiwa takanonoka kutanga kusevha takazosevha ya february saka tichagovana muna july zvekuti taitokumbira kuti dai zvaibvira muchimbosvikawo vatungamiri vedu muchiona panenge pachigovanwa mikando aiwa mari tinadzo kudzimba tinadzo mari mafuriji chaiwo chaiwo kwedu kwani mafuriji emagasi kwani mafuriji emaparafini ekuti vaise huku dzavo nezvimwe zvakadaro kuti vakwanise sumuka vachitengesa mudzimba mavo kwete kuti tingomirira kuenda kundire kumagetsi magetsi vazhinji hatina kuti nevashoma vaane magetsi asi nevamwe vakakwanisa kuwana magetsi vekwana charakupo vakutongoita mafurizits avo chichi tina vamwe mhamha vanosona mauniforms taakukwanisa kusaplya kuzvikoro kandava nedzandura tine vanhu vedu vakusona mauniforms vachiendesa pazvikoro vachinotitengeserawo pazvikoro zvekuti mateachers vako vakatotigamuchirawo zvakanaka kuti zvimwe kwazvo tinofarira kuti vabereki vasumudzwe nekutengesera vana vedu vatakabereka mari dzedu dzemukando dzitengawo mauniforms titega munharaunda medu zvekuti kwedu kuward four ndinokumbirisa kudai vakuru vambouya vachiona magarden kusona huku marodhirana mbudzi gotkeeping akadzidziswa eh, vana mai zindoga vari kwedu uku vakatidzidzisa kupfuya kwavo kwezvipfuyo veagritex vataishanda navo kurudza nesahdf ichivatora ichivapinza magroups kuti vatidzidzise kuti zvinhu zvinoitwa sei mukusona mukuita sei muku ita kupfuya zvipfuyo zvedu saka ndoda kutenda zvikuru nechirongwa cheedb chatakawanirwa nyasha takawanirwa nyasha nezvinhu zvakadai nekuti toda kutenda mwari nekuwanirwa nyasha dzakadai maseke mazvita ini nekuterei asi mumashure umu zvinhu zvakaita semombe zvaingonzi ndezvevarume asi nokuda kwechirongwa ichochi chakabatsira kuti vakadzi vaone kuti zvakakosha kuti vaonewo zvinhu zvakaita seizvozvi vakwanise kuzvitengesa kana vaita maproblems vachida kubhadhara kana mafees kana chii vakwanise kuita access kuzvinhu izvozvo then chimwe chakabuda muchirongwa ichochi improved business skills that have led to improved family incomes kuburikidza nechirongwa cheenterprise and business development ah, mhuri dzemaseke dzakakwanisa kuwana mari yakavandudzika mari yavakanga vachimbowana mumashure yakati wandei, yakati kwirirei nokuda kwechirongwa ichochi uye maraniro avari kuita mabhizinesi avo akatosanduka nokuti vakadzidziswa maskills akasiyana siyana zvakafanana nerecord keeping vakwanisa kuchengetedza marecords vakaiswa mabusiness management trainings anenge achienderana nezvavari kuita zvingava zvepoultry zvingava zvekuchengeta mombe zvehorticulture zvinova zvakasimudzira mabusinesses avo then uh, pakaitwa increased food security and crop use through adoption of viable farming practices such as diga udye uh, muchirongwa ichochi chakapfuura taivadzidzisa kuti vakwanise kushandisa mhando dzekurima dzemazuva ano dzakafanana nediga udye kana conservation farming taishandidzana pamwe chete nemadepartments akafanana neagritec vachidzidzisa maentrepreneurs edu kuti varime marimiro ivo ari kuti vawane goho rakati kurei saka muno maseke nzara tinotoinzwira kumwewo nokuda kwechirongwa chedu ichochi e, pakawawo nekudziviririka kwechirwere cheshura matongo cheaids nokuda kwekuti kana madzimai kana vechidiki vakawana zvekuita zvinovaunzira mari mikana yekuti vandoita zvinhu zvino zvinoita kuti vabate utachiwana hwehiv and aids unodzikira saka naizvozvo chirongwa chakatibatsira kudzivirira nokudzikisira umwe wacho natinofanira kushanda navo pamwe chete saka chirongwa ichi chakapromota gender equality

eh, zvanachimbotaura zviya kuti improved household income eh, uye chirongwa ichi chakabatsira kuti chiinstill a culture of saving muvanhu vekwaseke muri kuona madzimai akagarawo vamwe ndevekwachirimamhunga vamwe ndevekwakuward 5 vari kusevha mari isu isu seshdf hatitauri zvinhu zvisingaitiki hatisi organization yepalaptop iya inongonga ichinzi vongai international tiri tinotoricha kumagrassroots women saka basa redu rinoto ibasa rinobatika sezvamuri kutongoona izvi hatisingotaura zvenhando zvinhu zviri kutoitika e, then takaona kuti zvatachimbotaura zviya pavhidhiyo iyo kuti madzimai vanoda matime and labor saving equipment kuti basa time yavanotora pakuita basa ravo kana maprojects avo iite shoma vaite zvakati wandei E, tine value chain equipment iyi yatakabatsira nayo mamembers edu mamwe mapinut butter making machines maground nut shellers kuti pavanomenya nzungu dzavo vasatora time yakawanda uye vakwanise kudzidzisana pachavo semamembers e, through use of mavalue chain equipments iwaya vadzidzisane pachavo kuti toita sei kuti bhizinesi redu risimukire toita sei kuti titore nguva shoma saka ndozvimwe zvezvataiita e, muchirongwa ichochi chakapfuura then uh, zvandandichitaura kuti chirongwa chakawedzera ownership access and control iyo imombe sekuti vakanga vakuchiita rosemary imombe ihwani yemombe dzakatengwa nemadzimai ekuward six kwaseke kuti vakwanise kubatsirika Then uh, muchirongwa ichi takakwanisa kulinka mamembers edu nemaservice providers akasiyana siyana. Ava murume wamuri kuona uyo anobva kune inonzi Kickstart International, iorganization yekuKenya inogadzira mamanual pumps ekuti madzimai vanogona kushandisa mumagadheni avo sezvamunoziva kuti muno maseke maprojects anonyanya kuitwa ari agricultural kana kuti zvehorticulture kunyanyanyanya ndozviri kunyanyoitwa muno maseke saka naizvozvo taiitira yekulinka mamembers edu nevanoita zvinhu zvakaita seizvo kuti vazviwane nemitengo iri nani e, takaitawo mamarket linkages nokuti chimwe chechinangwa chepurogiramu iyi kwaiva kulinka mamembers nemasustainable markets kana ndichiti masustainable markets ndiri kureva anoramba achingoenderera mberi kuti mamembers vachiramba vachisupply saka apa takaenda nemamembers edu kune mm, horticulture processing plant iri kunoton inonzi best fruit processors saka ikoko eh, kwakamuka maopportunities ekuti vanorima madomasi vanorima mafruits vanokwanisa kusupply that plant iye yange yakambotimirei maoperations but eh, tiri kutarisira kuti izvozvo vanenge vakutanga kusupplyyawo maproducts avo vachitengerwawo nemari iri nani uyewo pagomuka macontract farming opportunities e, takaona zvakare kuti kuti madzimai varambe vachingoita mabusinesses emumunda kana kuti mafarm enterprises hazvisi sustainable ngavawanewo zvimwe zviri off farm zvavanoita saka neizvozvo we managed to link mamembers ekuno kwaseke nebutter Eh, butter shoe company inoita shangu iya eh, mukadzi wabutter anonzi sara butter akauya kuzimbabwe akaona mamembers edu eshdf tikaita kapartnership kekuti madzimai edu vanowana matenis ekubata matomi aya nedzimwe bhutsi nemitengo yakaderera vachitengesa kuti vasuplimente income yavo yemumhuri saka ndo zvimwe zvatakakwanisa kuita futi muchirongwa ichochi Saka eh, in brief ndo zvaiitika muchirongwa cheenterprise and business development iye zvino takuda kupinda mune chinonzi green enterprise and business development ichi chava neprefix kana chawedzera zita saka ichi chirongwa ichi is a successor program to the ebdp which was also funded, which was also funded by ceda and we effect from october 2014 to September 2017 Green EBDP hachisi chirongwa chitsva chirongwa chiri kuvandudza chagara chiripo e, sezvandataura kuti we are upscaling saka kuvandudzika kuri kuitika enterprise and business development saka with the green ebdp e, shdf is uh, scaling up and taking enterprise development to a new level especially rural women and uh, Youths in the targeted wards. nechirongwa ichi tiri kuzama kuda kuti maenterprises atiri kuestablisha ese ngaave ari environmentally friendly kana munhu achiita enterprises ya, enterprise yake haifanirwi kunge ichikuvadza environment haifanirwi kunge ichikanganisa magariro evanhu vemunharaunda saka tiri kutarisa the social and environmental impacts of maenterprises ari kuitwa muno maseke kana iri miti hatisi kuda kuti miti itemwe tiri kutoda kuti imwe miti idyarwe kana munhu achiita enterprise yake kana achiita value edition yake hatisi kuda kuti pasare pane zvimakondeina zvakangozara zara kana kuti zvinokanganisa zvinopoluta environment yedu saka we are greening zvinhu zvese we want to create magreen jobs nethis project saka in this project tiri kutageta madzimai varume uye mayouth vechikadzi kana vechirume e, tiri kutageta vanhu 7529 muno maseke ende tichange tiri muwadzi 1 kusvika wadhi 6 asi pa 7500 yatiri kutageta iyo isu already takatosepasa this target tatova mu 7529 saka tiri kutotangira ipapo tichienda mberi saka tiri kuda kutosepasa this target zvakanyanyisa nethis project Uh, the, object, the major objective here this program is improved sustainable livelihoods and food security for rural women and young people sezvanambotaura zviya kuti nechirongwa ichi tinoda kusimudzira maprojects ari kuitwa nemadzimai nevechidiki uye kuti zvekudya zviti wandei ma, muno maseke zvatiri kutarisira kana kuti maexpected results kuti tichinge taita this project kubva iye zvino muna 2018 kusvika 2020 zvii zvatiri kuda kuzoona uh, number one result is productive and decent work for rural women and youth through on and off palm enterprise development in the areas of agriculture, renewable energy, rural housing, general trading and services. Saka tiri kuti ne this project tiri kutarisira kuti ticha creator ma green jobs ana ndichitaura nezvawo aya kuti madzimai nevechidiki vawanewo mabasa aka ari decent.

saka eh, tine nyaya yeclimate change kuti mwaka yedu iri kuchinja asi isusu we have to adopt and adapt kuchinja kuri kuita mwaka yedu saka naizvozvo nechinongwa ichi tiri kuda kuti va, varimi kana kuti maentrepreneurs edu vakwanise kushandisa ma matechniques ma kana kuti mapractices anoita kuti tirambe tichingowana goho rakanaka ratanga tichingowana kana kutopfurikidza zvichiburikidza nekushandisa zvakaita seconservation agriculture ndofunga ipractice yatanga tagara ita totanga kuadopta but yanga isiri fully adopted saka nechirongwa ichochi toda kutoti inyatsoshandiswa chaizvo kuti tiwane goho rakanaka muno maseke saka makey activities atichaita muchirongwa ichi tichaita mastudies ekuti tione ma maopportunities for green businesses muno maseke saka tichapinda mumawadzi tichitarisa kuti maenterprises ari kumboitwa ndeapi saka eh, totarisa kuti how can we green those enterprises then tichafoma maisal groups sekutaura kwanani chiita kuti tine target ye7500 muno maseke which were already surpassed asi ah, formation of maisal groups hachisi hachisi chinhu chiri kumira tiri kuramba tichienderera mberi tinoda kuti magroups edu ati one day at the end of the day toda kuti seke yese ibenefite from this program then uh, tichafoma masacos E, muchirongwa chapfuura takakwanisa kufoma masako asi tinoda kuti tiwedzere kubva patakasiira ipapo takakwanisa kufoma 5 sacos but mune chirongwa chechi toda kuwedzera masako iwayo masako tiri kureva masaving and credit cooperatives tichashanda neministry of industry zvikuru ichitibatsira pakufoma masako iwayo tichafoma zvakare macommodity and uh, market linkage associations tichibatsirwa zvakare neveministry of sorry ministry of industry vachange vachitibatsira kuti tifome macommodity associations iwayo kuti maentrepreneurs edu vabatsirikane kana panzi pane order yekusuplya huku kana vanhu vari mumacommodity associations vakarongeka zvinobatsira kuti vakwanise kusuplya vamite demand iri pamarket saka ndozvimwe zvatichaita then mastad circles tiri kungokontinya sezvatanga tichiita in the previous uh, program tichakontinya nemastad circles nokuti mastad circles maplatforms anoita kuti madzimai nevechidiki vakwanise kudzidzisana pachavo at their own level ende zvinobatsira kuti maprojects ma avo ave sustainable nekuti zvinhu zvavanoita vari vega pachavo saka even in our absence zvinhu zvinokwanisa kuramba zvichienderera mberi nokuti zvinhu zvavari kuita vega pachavo saka mastudy circles achacontinua tichaprovidha mastudy circle materials maringe nemavalue chains ari muno maseke uh, then uh, tichaita uh, training yemalead entrepreneurs and farmers and uh, establishment of mademo sites muchirongwa chino sezvandambotaura kuti tinenge tati vandudzikei eh, tichatsvaga vatinoti malead entrepreneurs muvalue chain yega yega tichaona vaya vanenge vakangwaririra vanogona kumhanya nezvirongwa tovatraina kuti vakwanise kuzodzidzisa vamwe kuti aiwa ngatishandei takaita so kana tichengeta huku ngatidai kana tichiita zve tichiita zvekurima ngatirimei takadai vachidzidzisa vamwe then tichaita mademo sites paminda yemalead entrepreneurs edu iwayo tichaestablisha masites ekuti vanhu vanouya vachidzidza macenters of learning and uh, this reminds me kuti uh, we put forward a request for land kumanyame rdc saka dva zvamutori munoudai so takutokubatai huro kuti mutisapotewo parequest iyoyo itobudirira nemakanselors ari muno mutipushirewo tinoda esenda yekuti vanhu vemaseki vanouya vachidzidza mabasa akasiyana siyana vechidiki vawane nzvimbo yekuti vanouya vachishandira vachidzidza mavocational skills akasiyana siyana saka da ndiri kukusiyirai chitsvambe makanselors ndiri kukusiyirai chitsvambe Uh, then uh, ict platforms sezvamunongoziva kuti iko zvino eh, tava mune inonzi global village eh, tava kushandisa matechnologies saka zvakuda kuti nesuwo vanhu chero vanhu vari kumagrassroots level vakwanise kushandisawo zvinhu zvakaita seizvozvo maicts eh, matechnologies emazuva ano kuti vasimudzire maenterprises avo saka tichaita mainformation centers ekuti vanhu vanenge vachitonodzidza kushandisa kutsvaga mamarkets vachishandisa kana masmartphones kuwana kuaccessa mastudy circle materials pamafoni kana pamalaptops saka ndozvimwe zvatichange tichiita tichange tichisenda mabulk sms ndofunga vari muno vanozviziva macancelors ari muno ndofunga vanozviziva kuti tinorevei mameseji aya tinotumira pamafoni anenge achibva kushdf akatunirwa kunzi shdf tichikutumirai kuti veduwe iye zvino kune gonye rinonzi amiwe murauya saka itai so varimi kuti zvirimwa zvenyu zvisadyiwe madomasi enyu itai so tichingotumira information dzakasiyana siyana kushandisa maicts